Mogetso dumela re go amogela mo Royal Bafokeng Sports Palace mo Phokeng ka fa ntle ga toropo kgolo ya Rustenburg jaaka re feditse beke re go kaela gore re tlabe re kopane fa mo motshamekong mogolo o tota le fa ese wa semmuso o bulang setlha sa kgwele dinao sa 26-27 Kaizer Chiefs ya amogela setlhopha sa Scotland go tswa kwa Zimbabwe re sa tswa go lebelela jalo batho ba le bantsi ba goroga ka kwano ka mmetela ke na fano le makawana ke the big O ke rabe re tle go lebelela jalo um motshameko o ba tle gore fa one ka tlhamalalo tetelestai i mean uh, the big o re fa re feditse beke re bua le le lefa maabane maikutlo a ko godimo re bona batho ba le bantsi ba thologetse go fitlhelela ga jaana re ka solofela e mo motshameko o latelang
nako e kgale e beilwe e gorogile ba rata kagiso go lebaka ba letetse go bona setlhopha sa bone se sešwa ka boeteledipele bo bošwa ba ga fernando de cruz le fela se se gakgamatsa e le gore le ene o tla le ka moranolodi le jaaka re bone puso e fetile ya kaizer chiefs ne e na le moranolodi re tla te re bone gore puso ya mone ngwaga ya ga fernando de cruz e tla tsamaya ka mokgwa le tsileng tseng jang setlha go nageng ya zimbabwe se tsweletse pele kaizer chiefs ba mo ipankanyong ya setlha seo sa go ama ka tsileng tsenya lebelo la motshameko fernando de cruz go aka vina maposa le kganyiso mayo kganyiso mayo ka ile gore sa ntlha sana batla go ka se tokafatsa thata ke tshireletso a re ga o ka lebelela dikgatiso tsa setlhopha sa kaizer chiefs ditlha di le pedi tse di fetileng ditshono ba di bona a re mme se se tshwanetse se tokafatse ke tshireletso ka gore nako nngwe mo metshamekong o kgona go ka feleletsa e nna gore ga o nose bonyane e nna ka ntlha e lengwe e leng gore o simolotse ka one motshameko ke sengwe sa batlang go feleletsa se tokafatsa mme setlhopha sa scotland f c ya ka ntse o ka ke go le ka feleletsa ba bankanya fa le le fale gore ga ba boela kwa lapeng ba go ka feleletsa ba konosetsa ke itumela le gore ba tlise batshameki ba na le maitemogelo knowledge mosona khama billiard ba ba itseng kgatelelo ba tshameka mo selebong sa royal bafokeng ka matshutshutsi a leng gone ba itlo go emano ke setlhopha sa kaizer chiefs seo se thusa ka caf champions league e leng gore ba tlo ka tsaya karolo mo gone setlhopha sa scotland f c seo se bontsha kgolo seo se a bontsha gore le fa go ne re re ke motshameko wa botsalano a mme ke motshameko wa botsalano tshotsho ka gore ba bangwe ba konosetsa ba bangwe ba ipankanya mme botlhe ba ikemiseditse mogaetsho re kopana kgante le fale ka ura ya boraro fa re tla bere go ba ka tlhamalolo motshameko um ke na le motlhagisi wa me um dj le momphophalatse fela ke yo lo dumedisa le kgakalanyana a re kopane kgante lenyana
re tlo supporta kaizer chiefs today ke bona 3-1 kaizer chiefs this season e tlo re etsa happy ayeye makgosi ayeye no ke bona kare um re ile o tlhola setlhopha se sa scotland ka nno tse tharo le fela yes yes yes um kaizer chiefs ya dlola vandag findovula ka ziki brace go mofa brace e ke final ra world cup papa go na le mfano ba reng villa kasi o tlo kora one ka jeko we are here to take it home and we are here in peace Thank who's, you. who's scoring ah kama billiard